Helo cŵl dŵds, fi yw cŵl dŵd ag eto dwi wedi marw a dwi wedi bod jyst wedi bod yn rhedeg rownd am ages a dwi wedi colli progress fi. Eto. Mae o yn anifyr, dwi'n gwybod bod yn cychwyn drosodd bob tro, ond mae hw- ma hwn yn temple. Wel, teml neu rhywbeth. Ag o beth sy'n digwydd? Mae hwn ddim yn dda. Dwi bob amser yn marw, mae o ddim yn deg. Wel. Wel, well iddo fi fynd yn ôl i tu hen fi sydd... Dwi'n mwyn gwybod lle mae o'n. Dwi'n gwybod bod o rownd fyna. rownd fyma ag mae o ddim yn fod yn hawdd i ffeindio tŷ fi yn ôl eto. So dwi'n gorfod trio rhedeg i ffwrdd o'r creepy crawlies i dy fewn a wedyn trio ffeindio tŷ fi chos be da chi, be da chi ddim di gweld ydy bod eisiau i, eisiau i goffen a wedyn o'n i eisiau cario ymlaen wneud, cario ymlaen wneud y tu. A wedyn, ar y grach dod a llafu. So mae hwnna ddim yn dda o gwbl. A dwi'n trio sprintio, dwi'n mynd gallu. Dyna fo. so, be dwi'n am wneud? Dwi'n am ffeindio tu fi. A wedyn dwi am cario mlaen so hwnna ydi o no lle mae o hmm dwi'n gwybod bod o yn agos he hwnna ydi darn nes i just weld na um, oedd o ddim wrth ymyl rhew dwi'n gwybod hynna so mynd yna. Oce. Okay. Edrychwch ar hwn. So, dwi'n gallu rhedeg. A wedyn dwi'n neidio, a wedyn dwi'n mynd. Oh. Oh, mae'n yna nifer. Oce. Okay. So. Dwi'n rhedeg, a wedyn dwi'n neidio, a wedyn dwi'n mynd yn rili cyflym. Yay. Oce. Okay. Os ydw i'n... Dyna fo. A wedyn, dwi'n rhedeg allan o'n rhedeg. Na, dwi ddim. okay. Lle mae tu fi? Hmm. Wel, house to be. Eh, dwi'n gwybod oedd na just creeper ag zombie, ond Mhm, dwi'n mynd amdanyn nhw, mhm, mhm. Oh, mae o'n cychwyn mynd yn ddydd. A dwi jyst yn mynd fan cylch. A dwi jyst yn mynd fan cylch, a dwi... Neu a, neu na. Hmm. Wel, hmm.

So, dwi wedi newid sut dwi'n edrych. Dwi'n... So, um, yay! So, si newid o achos o'n i'n cael. Ac o'n i eisiau cael. Wel, oedd no... Wel, oedd yr un o'n i eisiau, oedd o ddim yna. Wel, fel o'n i ddim yn cael o. Achos fel, da chi'n gorfod talu. Ond dim o. Shh, popeth yn bod yn oce. Okay.

Ydy, diolch trio cael o allan. Oh gosh. Ok, dwi'n mynd neud hwnna. Ok. Yep. Ok. Ok. Oh, dwi'n cael ei wenwyno. Wel. uh, Wel, dim wenwyno. Uh, dwi eisiau bwyd. Fel, bwyd. Dwi eisiau lot o fwyd. Neu fyddai'n

Oh my gosh! A mae'n iawn! Dun dun dun dun. A mae'n iawn! Dun dun dun. Sorry. Um, okay. Pum penny! Mae hynna'n... Oh, mae hynna'n rili really anodd i ffeindio. A wedyn, os dwi'n cael... Oh, bydd e'n gallu cael snow golems! Ond mae hwn yn anodd. Ech hwn.

Go cael y pwmpenni. Ydw i'n gallu torri nhw? Ydw i'n gallu bwyta nhw? Hmm, yn dwi'n gallu neud... O! Oh! Ce. Dwi angen siwgr a wy. Ond... Fel... Ce. Dwi am wneud... Dwi'n trio wneud... Ffrind i fi.

Yy, dwi'n gwybod, dwi'm yn galw fo'n tân. Achos os dach chi'n galw fo mewn tân yn... Ie. Wel anyway. Yym, Ocê. So, mae o'n pyn bach yn hawdd i wneud o, ond cyntaf dwi angen bwyd. Dwi angen bwyd. Dwi am farw os dwi'm yn cael bwyd. Bwytwch eich bwyd plant os... Waw, sy'n neud... Waw, dwi wedi gwneud dau beth ar un un peth. Fewn... Ar un un peth. Two episodes in a row. Gyda. Ac os dwi'n gweld CV, wedyn, na i fynd yn fo. Ie. Ww! Dwi yn casau gwrachod. Mae'n anodd i wel- i cael gwrachod i weld chi, ond wrth gwrs, hefo fi, maen nhw'n gweld fi, a wedyn dwi'n cael fy lladd. Oce. Oes 'na unrhyw beth yna? Na. Maen nhw'n boen yn y tîn. Dwi'n cael deud hwnna, right? Dwi'n cael deud tîn. Um, dwi yn. Right. Dwi'n meddwl. Hopefully bod dwi yn. Dwi'n sori chi ddweud ti, yn ti'n ydi penol. Yay, bwyd! Bwyd! Bwyd! O, oh, yn offi bwyd! Mae bwyd mor dda i chi! Ia, a wedyn dwi'n ffyn allan bod dwi'n recordio. Ia. oh, dwi angen bwyd.

Ond dwi angen cael... Wel, dwi angen cael um, uh, calon, calonau fi fyny. Hmm. Yay! By the way, os da chi'n gofyn wrtho fi, um, pa, pa um, equipment dwi'n dynyddio, dwi'n dynyddio o'na uh, multimedia um, speakerphone,

Dwi'n gorfod gwneud pren. A wedyn, dwi'n gallu gwneud un o hyn. A wedyn, dwi'n plopio fo lawr. A wedyn, dwi'n gwneud un o hyn. A wedyn, voila, rwan dwi'n gallu pigo fyny. Snowballs. Oce, okay. dyna fo. Wel, peli eira. Dyna fo, Cymraeg! A mae'n iawn! Dwn dwn dwn, dwn dwn dwn, a mae'n iawn! Dwn dwn dwn, sorry. Um, dwi'n sorry bod dwi'n bod dwi'n canu lot, ond just fel... Ti'n gorau deud rhywbeth? Neu, mae pobl yn meddwl bod ti'n boring? Beth ti, yr unig heswm bod ych chi'n gwylio hwn ydy un ai bod ych chi'n mam o dad, helo mam o dad, neu da chi, um, neu da chi'n ffrind o fi, neu da chi, um, Neu dach chi jyst di stymblo fyma, so. Helo, person yma! Dach chi yn cool dude, oce, neu cool dynes? Dibynnu, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod pam bod, um, bod y Pelieira yn stacio fewn 16. Heh, just, dwi'n ffeindio fo'n weird. Dwi'n ffeindio fo'n weird, guys!

Ooh, ooh, maen nhw'n cool. Fireworks star. Ooh, maen nhw'n weird. Oh! Na, dwi'n... Na, dwi'n wneud... Dwi ddim am wneud nhw'n rwan. Uh, sut... Sut dwi'n wneud eira? What? Uh, fysa fo'n... Fy Na, mae hwn yn... Oce, okay, mae hwn pyn bach yn... Weird. Uh... Ww, ww, mae hwn cool. What? Oh, hwn di'r update. What? Oh, ni ddim yn gwybod o'n ei fo'r update. Diolch. Diolch, oce. Okay. Lle y hec yw eira? What is... Dwi'm yn gweld... Dwi'm yn gweld dim byd.

Oh gosh, just do one more spin. Okay. Um, os fo'n bwyd? Na, os fo ddim yn bwyd. Os fo ddim yn hwn. O, oh, mwyn hyn. O, oh, mwyn yn tedious. Uh, dwi'n sorry bod dwi'n siarad Wenglish ond...

O, dwi'n o, dwi'n teimlo'n rili really drwg bod dwi'n wasti gyda amser chi ar y fideo. Just skipio ymlaen tan bod dwi wedi actually ffeindio lle mae, lle mae Eira. Achos mae hwn yn cymryd amser. Hwn yn cymryd amser. Waw, dwi... Dwi rili really ddim yn gwybod lle mae Eira. Hmm. Oh my gosh, mae'n barod yn nos. Dwi wedi bod yn wasti gyd o amser fi, jyst yn trio ffeindio eira. Oes na hyn yn oed eira? Mae yna eira, ma na eira ar un... Um, ar un PS... Uh, na. Mae yna eira ar un Pocket Edition. Sut yn y byd... Ydw i'n gallu gwneud rhywbeth am yma? Oh, what? Oh my gosh! Oce, hwn beth dwi am wneud. Oce, da chi ddim yn cael bod yn Oce, dwi am mynd i exit game. Ac wedyn dwi am mynd ar... Wedyn dwi am mynd ar creative. Ww, dwi, dwi am wneud y te texture pack hefyd.

Lle mae o? Dwi'n checio ti. Dwi'n checio am ti fi. Okay. So, be dwi'n gorau wneud ydy checio allan am un sydd hefo um, pyn bach o pren ar y top. Wel, mae fod yn anodd iawn i ffeindio fo. Hmm. Hmm. O, ydy o'n nôl yn fyna? Ok, allai dwi am newid y texture pack yn ôl achos mae o di rhoi fi off. Ond mae really di rhoi fi off. Ok. O, oh, mae hwn yn annoying. Okay, so... Dwi'n trio wneud tu wrth ymwyl lle dwi'n sbonio. So dwi'n sbonio rhyw yma. So, diom... Ne, diom neud ti na neu alwch. Diom cychwyn yn fyma, achos... Mae pethau ddim yn deg. Ag... Wow. Wow, dwi'n really licio hwn. Ond dwi ddim yn cadw fo, achos mae'n rhoi fi off yn bach. Um, am cael o birch, achos dwi'n licio birch. Okay. Ok, so dwi'n mynd o bach yn syml fel fy sain neud o. A dyna fo, dwi'n mynd gwybod os mae o fel yn odd o rif neu ddim, dwi'n mynd gwybod. Ond, ti'n fo, yn fyna, Ag... Ie. Yeah. Popio fo yna. Dyna fo. Ag... So dwi am popio... Dwi wedi yn torri dim... Um, Nid oce. Okay. So, dwi am mynd yn ôl i hwn ag Um, o, ag wedyn, dyna diwedd o episode 4. Ta-ta, cool dudes!